hello hello my people. na bibi o i don come again i don bring another tori for today o how una dey na i hope say you dey well i know say your day don go well i pray say make everything wey you wan work for you abeg you hear by god's grace e go better so wetin i come talk today na for this channel i come dey talk about women as um uh, you know marriage now eh, e don dey so stressed out with some such that the man dey vex the woman dey vex wetin dey make man and woman vex together most times na money o no be say the man bad no be say the woman too bad like that woman when woman don dey frustrated say money no dey house she no dey see food eat e no dey see food take feed children the thing dey make am dey frustrated. Na im go make am dey do anyhow, behave anyhow to man because most women eh, we don know say ah, as God create us, God create us make men also support us. Now, well, na this story na im bring us. Now, wetin we we dey, wetin I dey try tell una be say eh, as a woman make you no ever ever ever go marry sit think sit down think say na your husband suppose take care of you o. that kind mentality na im dey make marriage no dey last before you marry or after you marry make you add value to yourself how you go take add value to yourself if you no get handwork go learn handwork whether na hand work you go learn or you learn whether na trade you go learn or you learn anything where you go learn make you learn o nothing good like make woman get what e they do for hand before he marry you. so that if husband bring sixty percent you feel bring even if you know if he bring thirty percent you feel bring fifteen percent husband will respect you Nothing dey spoil marriage like when you go sit down, you go dey tell husband, eh, make husband bring hundred percent, give me money to buy part, give me money to eh, do my hair, give me money to do my nails, give me money, give me money. See, see finish dey enter that thing too much. Oh. See finish, now see finish go just finish your marriage. And now the truth when I dey tell you be this. I know say things hard oh, things hard but make you look around think of wetin you go fit do. Wetin you go fit do wey go be say go dey bring food for your table oh and also support your husband because sometimes men no dey get money and when dem no get money like this dem no dey happy dem dey vex come vex for us like say na we cause am okay especially of us wey dey here for Nigeria dem go dey vex dem go dey do like say na we we we be the map of Nigeria

uh, school fees and house rent and all of that. Men no they know say to feed children three times a day that plenty. In fact, eh, the thing they too expensive. It they too expensive, especially if that woman take that um, um position of providing food. So wha- so if na only woman, see as e be, not to talk of say na your hu- only your husband dey p- dey pay school fees, only your husband dey provide food, only your husband dey do it, the marriage no go sweet. you go add value to your life so that when the man go go go go go he go know say yes my wife dey gadaba my wife correct well well if i not get my wife he support me if i weak my wife go dey strong and that is what they call complementing each other when the husband dey weak the wife fit dey strong and when the wife dey weak the husband fit dey strong they go continue like that This thing wey be say woman go dey for house, you no dey do anything. You dey for house from morning till night, na zee world you dey watch, na telemundo you dey watch. E no dey add value to you. E no dey add value you to you. You go as you listen to this message, you go get up, think of wetin you go do to help yourself so that you go keep your marriage. Oh, see eh, this thing wey be say every time we go go, we dey go dey pray for marriages, pray for marriages.

You wey be woman, wetin you dey bring to the table? Na wetin you go ask yourself. And even as I dey talk now, I want to make you ask yourself wetin you dey bring to the table. You go stay for house dey watch zee war. Your husband go dey pay house rent, pay children fee, buy food, buy water, buy everything. Only one man, you sit down, you dey watch the zee war. Then when he go out there come the only thing where you they do now is you go take know whether you go sleep with woman you no go sleep with woman you should make yourself busy and you should make yourself relevant and responsible as an individual so now what we they talk for this matter be this so you want to try do something where we say go bring value for your life as a woman you need them not be for your husband self for your own self No be say if you wan send money go your mother house, eh, go give your mother, you go dey ask your husband. You wan send money go give your father, you go dey ask your mo- uh, husband. Your brother ask you for ten thousand, you go ask your husband. Now your your husband, eh, God create am make on die. You know, you know create am make on die. You too, you go do something. You go support your husband. One day, may you come house, so bring shirt for your husband, bring trouser for your husband. Say, honey, I bought this for you. Man go happy. Now so men dey. Eh? So no be no be no be as you dey do am na so e, e, e suppose be o. You go add value to your life as a woman so that man too go respect you. Na this story I bring come today. I beg eh, we dey get other tori when we dey take come every day. I beg you in the name of God. You know say this channel just start. Na that na just start this channel. I beg make you no listen to wait, make you no watch this video, make you no subscribe. I beg, try subscribe. Subscribe, I beg. God bless you. Thank you.